Daniel. Gibolo Daniel i kin lwak labwor. Dario omoko tamme me keto lulonyo madongo miya acel ki pyero aryo me bedo luloc i te kerre i kabedo ducu mapapat, ka dok oketo luloc madito adek me loyogi. I kin jo-nu onongo Daniel bene tye iye. Dok luloyo madongo ducu myero guter lok ma mako ticgi bot luloc madito adek-ki, wek lim pa kabaka pe olanye ata. Lacen, ginongo ni Daniel dok kwiri mada makato luloc mukene madito aryo-ni woko. Loyo wa rwodi-gu ducu, pien cwiny maber makato onongo tye i kome. Dong omiyo kabaka obedo ki yub me keto en me loyo lobo ma i te kerre ducu. Mumiyo luloc madito kacel ki rwodi gubedo ka yenyo yo ma myero ginong ki bal i kom Daniel ma mako lok ker. Ento pe gunongo kacungo mo me dot. kadi ki rac mo, pien Daniel onongo obedo dano ma lagen ma pe tye kit rac mo, dok lok mo me bal bene pe kinongo i kome. Lacen jo meno guwacci, Pe wabinongo lok me doro Daniel nio ka wayinyo kit lok ma lubbe ki cik pa Lubangane. Ci luloc madito kacel ki rwodi magi guporo lok kacel, ci guye woko lawang acel ka gua gubino bot kabaka, guwacce ni, Ai, kabaka Dario, bed kwo nakanaka! luloc ducu madito me Ker man, kacel ki ludito pa lwak, rwodi, lumi tam, ki luloc me dul lobo mapapat, guye lawang acel ni, Kabaka myero omok cik ki miyo twero ma pe kitwero lokone ni, Ka ce gibinongo ngat mo ka lego lubanga mo, nyo ka woro dano mukene ma pe in kabaka, pi nino pyeradek, dano macalo meno gibibolo woko i kin lwak labwor. Pienno, kombeddi in kabaka myero imok cik ci iket cingi i buk ma gicoyo iye cik ma pe kiloko ata ata, kit macalo cik pa jo Media ki jo Percia tye kwede, ma pe giloko ata ata-ni. Pi meno kabaka Dario oketo cinge i buk me cik kun moko cik man. I kare ma dong Daniel ongeyo ni giketo cing i buk me cik, oa ocito i ode, odonyo i kicekane ma tye malo ma tye ki wang dirica, ci oyabo dirica ma okemo yo tung Jerucalem, ci obedo ka rumo conge piny ka lega, kun miyo pwoc bot Lubangane tyen adek nino ki nino, kit macalo yam con kono obedo ka timone-ni. Lacen, jo-nu gucako bino bot Daniel kit macalo onongo dong gutyeko yubone-ni, ci gunongo Daniel tye ka lega kun bako doge bot lubangane. Ka gudok cen gucito i nyim kabaka, gunyiko cok ci gucako wacce lok madok i kom cik ma pe lokke-ni ni, Ai kabaka, Onongo mono pe iketo cingi i buk me cik ma pe lokke ata ata-ni, kun iciko ni, Ka ce gibinongo ngat mo ka lego lubanga mo, nyo ka woro dano mo mukene ma pe in kabaka, pi nino pyeradek, dano macalo meno kibibolo woko i kin lwak labwor? Kabaka odok iye botgi ni, Lok meno pud ocung matek kit macalo cik pa jo Media ki Percia tye kwede, ma pe gitwero lokone ata ata-ni. ci gumedde ki tito lok bot kabaka ni, Wanongo Daniel, ma en ngat acel i kin jo ma yam giyakogi ki i Juda, pe lubo cik-ki. Ai kabaka, kadi wa cik ma pe lokke ma iketo iye cingi i bukki, ento bedo mere ka lego Lubangane tyen adek nino ki nino. I kare ma dong kabaka owinyo lok magi ducu, cwinye ocwer mada, obedo ki tam pi laro Daniel. ci obedo ka yelle matek ki tam i cwinye nio ka ceng opoto pi yenyo kit yo ma myero elarre kwede. Lacen jo magi dok gubino kacel bot kabaka, kit macalo onongo dong guyubo kwede, ci guwaco bot kabaka ni, Ai kabaka, myero inge ni man aye cik pa jo Media ki jo Percia-ni, cik mo ma kabaka dong omoko pe twero lokke. Cutcut, kabaka omiyo twero gicito gikelo Daniel ci gibolo woko i kin lwak labwor. Ci kabaka owaco bot Daniel ni, Myero Lubangani ma iworo jwi-ni tin kor lari ba. Gikelo got acel madit, ci giloro ki dog boro pa lwak labwor-ri woko, ka kabaka bene odiyo aget cinge i odok ma gimwono ki got meno, kacel ki aget cing pa luditone me awora. Mamoko ni, myero pe gilok gin mo pi lok kom Daniel. Lacen kabaka ocako odok i gang kalle. obedo ka rii kic dyewor bene bene. Gin mo pe ma gitero bote me yomo cwinye. Nino bene okwero mako wange woko. I kare ma piny dong oyabbe odiko, kabaka oa malo ci okato woko ocito oyotoyot twatwal i dog boro pa labwor. Ka dong oo cok ki boro ka ma onongo Daniel tye iye-ni, ci odangnge kun kok matek pi remcwiny, ci owaco bot Daniel ni, Ai Daniel, latic pa Lubanga makwo, en Lubangani ma iworo jwijwi-ni, mono dong otwero lari ki i dog lwak labwor magi? Daniel odok ki kabaka ni, Ai kabaka, bed kwo nakanaka! Lubangana ocwalo lumalaika otweyo dog lwak labwor magi woko, mumiyo pe gumwoda woko, pien ginongo ni pe atye ki bal mo i nyime, kadi wa i nyimi bene. Ai kabaka, pe atimo gin mo marac kadi ki acel. Lok meno omiyo kabaka obedo ki yomcwiny matek, ci omiyo otwero ni gikwany Daniel woko ki i bor pa labwor, gikel woko ka maleng. pe ginongo kadi latin ret mo i kome wa acel, pien onongo en obedo ka geno Lubangane. Cutcut kabaka ociko ni gikel jo ma gudoro Daniel-li, ci gibologi woko i boro i kin lwak labwor, gin ducu kacel ki mongi wa ki litinogi. Dong ma pud peya gupoto piny i te boro, labwor ogamogi woko lamal likapkap, ci gumwodogi, gutyero cogigi woko lipwacpwac. Lacen, Kabaka Dario ocoyo waraga bot lwak me rok ducu ki rok mapapat, kadi wa bot jo ma loko leb mapapat ma gibedo i lobo ducu kun wacci, Kuc myero nya omedde botwu. Aketo kombeddi cik ni, i kabedo ducu ma i te locca madit-ti, dano ducu myero komgi omyel dok gubed ki lworo i nyim Lubanga pa Daniel, pien en aye Lubanga makwo, ma bedo nakanaka, Kerre bene pe gituro, locce bene pe gik. Lubanga laro dano dok konyogi bene. Tiyo lanyut ki tango i polo ki i lobo. En aye ma olaro Daniel ki i teko pa lwak labwor. Mumiyo Daniel olimo gum ki lonyo madwong i kare me loc pa Dario ki i kare me loc pa Cirio ma jo Percia.